Dzinu ya meko o, nyemekpɔ nye ƒe dzinu o, melala kakakaka nye ƒe dzinu me vɔ, nyemeɖo asi anyi o, menye nuke dzɔdzɔm o. Vɔ ta vi aɖewo nye ɖum kple veve sem le aŋɔ me katã, ta meka ɖe edzi be mefufu loo. Kpɔ wò dzinu.

Ke eyi ɔva ɖɔ ƒume koe susɔ. Eyo. Mi hã nya memɔ kpɔ na mi lo mekpɔ mɔ na mi vu kekekeke. Ta ye ova wu mi fia ye me be ma yɔ mi kpɔ. Eh. Mm. Manu moto manu mi ajo. Awolo. Oh, mi va mi va mi va mi gbɔ kaba kaba. Mi ekpo gua de ho. Eh, eh, ok, ok. Mele mɔto. Meyina mɔto, meyina mɔto ne ma ne ma dzɔ mi. Yo, yo, ok. Yo, yo. Bye bye. Bye bye. Dada, mi xɔ me dzro lo. Ni eme be na nye ɖe. Enye ŋu afi dogo. Dada me kuku eme ni. Eh, be be be me dzɔ tsɔ fika. Me kuku mi xɔ ma. Meva nɔ anyi. Ao, fia ɖe yi me le lo, de me do yina, nya vɔ nyawo gbe me yina. Enye mi tsɔe vɛ mi gble ne ne ne ma do vo ma dzo. Me dzi kaba kaba. Mi gble kaba kaba ma dzo. Mle koko ebe ya ɖem. Ebe ya ɖe wò. Ewò nyateƒe. Ewò be ya ɖe vinye. Me yi. Kple fu alo kple xa alo kple ɖɔ alo ka. Eda ga le si lɔ. Dɔ ke nèwɔna? O, mason menye. Metsoa xɔ. Exɔ gãgãgã yiwo katã nèkpɔ le dua mea, enye tso Ewo. Mericoe. Ewo kplɔ ŋu mason ne ɖo ga la. Ega le nyakpɔ nɔ. Egae lɔ̃ na ame. Fofowò ŋkɔ ɖe? O, Kofi Mensah. Ta Kofi Mensah ƒe via nènye. Ete ne zɔ va nye aƒe me dadatɔe be ye be yeava ɖe vinyea? O, melɔ̃ eƒe nya gbɔ. Kɔƒe ka me nètso? O, emɔ godo le fi ma. Emɔ godo. Yi nèbe yeaɖe vinye, enye ƒe vi. Yi nètso mɔ godo, nye Mercy, semɛti kpekɔla. O, exɔ, exɔ ya kura mate ŋu atui na wò o. New style. Ɛ, ɖo to masẽ ŋu. Yo, ŋke, ŋke, ŋke nyɔnu o. Ŋke, ŋke nèkpɔ o, nyɔnu. Dada, adzra xɔ ɖo na mí nyuiɖe loo. Ɛɛ, ho neni. Atsɔ xɔ gã aɖe na mí. Ege ale nyɔnuɔ? Egea? kpuiwo geme ɖe aƒe na ɖe ŋuiwo geme ne. Do Tomasa ŋu. Nenye be gee nye kpɔtsɔtsɔ le ŋunya, malũi la, mawɔ nu sia nu ɖe viwɔ, malũ ge maɖee la. Si gaɖɔfɔƒea mezɔ be ya ye wònye ezɔ amedzrowo kplɔ ɖe ŋuti be yewoakɔ gbe name ka afia ge. Ɖo Tomasa ŋu hafi mava gbe nu nɔ afi ma. Aƒetɔ. Kpɔ yewo game ɖa. Abe gbɔye, egbɔye ƒom wo ɖe wɔ me ɖa. Kaba kaba kaba egeme dze baba o. Do va ƒe me ne nye nye ne me ne ma kpɔ o. Be yi va ye nye Messi. Ye tso mɔ godo. Nye Greta ye nye ma tia ɖevi wa ɖa. Ɖo to ma se ŋu. Me be do va ƒe me na. Ma tia wɔ nu sia nu ne lo. Eya ta ma ne nye be Greta ya ma va nu bia ma ɖevi wa la. Me nu ƒom ha nu ƒom me. Dada ɖe ŋua me lo. Me me nu kpɔ. Ooh. Ewe ɖe do va ƒe me na. Dada. O. Nyemedi wò hã o. Mada bu na melo. Maɖe vi woawa nye srɔ̃nye. Mebe ao, do go aƒeame nam. Va yi xɔ me. Dada lɔ̃ nam, nye hã melɔ̃ nɛ. Mebe va yi xɔ me. Enye Japan gbe ye medo me gɔmese mɔ menye be va yi xɔ me. Dada. Va yi xɔ me la. Dada, edzɔdzɔ ge. Maɖee se. Ŋutsu gbakpa mena be yeaɖame. Awɔɖe mu gegege ɖe xɔme. Eviwò anenɔ gbɔ. Nenye be wò ŋutɔe be yeaɖee ko anenɔ gbɔ. Medi be yeadze o ɖe. Tɔ ɖe afia megbɔna. Nye dzie la. Woaklãe.

Ta enua li za ta ne wòkɔ ɖe la va kpɔ mɛ kaƒi ne ma kɔ kɔ yi shɔpɛ me. Ok, ke ni kama me gblɔ ne wo ya ɖe. Ƒeƒle kɔ vɛ. Ta ne wòkɔ ɖe la va kpɔ mɛ ɖa. Ko ta mi ata yi fifi le mi ava kpɔ ɖa. Ke ne mi yi mi yi zrika na va kpɔ ɖa. Eh, ka di mo nya kpɔ fa ya. Oh, lo nya kpɔ nu fa yo le. Ko ɖe gagbagba ɖe le ke fia. Hmm. Togo ga le asi xɔ fifia, nuwo le asi xɔ. Gake ɖe ne va ko ɖe nya gblẽ. Ka ɖe dzi ko. Eh, na ɖe dzi nam la, won tɔ me nya be nye ƒe velia ne nye. Ta dzi na ɖe dzi nam de. Won tɔ nya be nya kuli we ta. Aƒetɔ. Mama. Bɔnye fa. Mele kuyo, akpe. Mele kunyi mele vɔn ɖe ke dzi o. Mekpɔ flawa ɖe le wò aƒe me. Mhm. Wòdo dzidzɔ nam ye mebe mava gbe. Flawa. Flawawo le aƒea me fũu. Eɖewo li wokɔ dra xɔ me ɖoe. Eɖewo dana ɖe veranda kpeta me. Eka ƒomevi dzi mi ne le. O mama, menye xe ma gblɔm o. Ke ŋka. Meleku flawa ya gblɔm le nye viwo nyɔnuvi edzɔna. Edzɔna. Meleku. Enye flawa. Mm. Ne be yeava gbe. Mm. Ewo. Mm. Wò ŋutɔ ɖe fi ke nètso. Meɖe ku metso kɔƒea ɖeka dzi le mía megbe dome afia. Fofo ŋkɔ ɖe. Meɖe ku amuzu gã. Amuzu gã ƒe vie nènye. Meɖe ku. Ye ne be yeava gbe fla wò le nyanya ƒe me. Ewò nye vinye edzɔ nane be yeava ɖe. Meɖe ku. Ewò. Meɖe ku. Ewò. Eh? Ewò be yeava ɖe nye ƒe vi. Ebe yi nye ebe ebe dɔ ke yi wɔna. Meɖe ku agbledela me. Ewò. Si. Nagasi ake. Ekpɔ vuvu megati akpɔ vuvu. Ekpɔ evuvu bubu kpɔ vuvu boŋ megagɔn ati age. Kpɔ ame ɖum susɔ dzi mele be ɖevi nye. Ala bliva le asinye. Menye bliva nya gblɔ mi le afia. Aƒetɔ, menye bliva nya nye nya tsona dogo aƒe mena. Tso tso tso tsona dogo aƒe mena. Ma medzi kpɔ ge fa. Tsona dogo aƒe na dogo aƒe mena. O medzim na o va ɖevi na ma ɖo be wo dzi mo mela. Ma o eɖo afima wa. Egbon. Tso na dogo ƒeme na. Ma dogo. Igblɔ me le no. Ma me dzi kpɔ ge lo. Edzeshi vi nye edzeshi ŋutɔ ŋutɔ nyuie. Me ɖe koe me dzeshi. Edzeshi e. Yi ne tso la muzu ga kɔƒe be ya va ɖe me ka. Tso na dogo ƒeme na. O ma me ɖo afɔ mo. Me be dogo afɔ me na. Febe fɔ ne la. Eh. Ekpɔ be febe fɔ me le. Ta me jojo goe. Tɔ la fia me gbɔ na. Tɔ tɔ tɔ di tɔ di gajo tɔ di me gbɔ na. Mi mi lɔ mi mi lɔ mi anɔ yolo.

Sena. Dada. Ewo ya ko dzi me le tsatsam ko nye mekpɔm. Ŋka wo ɖeka ne va le afi. Aneke o. Ta va nɔ anyi ɖe afia. Nɔ gblɔ nye kple vinyɔa mi nɔ anyi kpikpikpli edze ɖo. Gake wo ɖeka ne le adzɔge. Me yi te ne va nɔ anyi ɖe afia lɔ. Ŋkee wɔ. Eli sese. Fia ɖeke me vɔm. Eka ɖe dzia. Ŋkee wɔ. Sala, ŋkee wɔ. Mebe na yi kɔdzi. Kɔdzi ayi mehia. Wòlã me kɔkɔm ako kɔdzi ayi mehia. Ŋkee dzɔ fi mi kɔdzi yi o.

Afi xe ya hã tsɔe ma dzi ŋa ŋu be. Sena fofu, me ke do fo. Sena efofu. Efofu. Efofu. Efu ntɔ ntɔ tɔ alo fefetɔ. Sena me ke do fo. Sena, sena me ke do fo. Mekedo fɔ. Sana mekedo fɔ awo. Mekedo fɔ. Sana mekedo fɔ. Mama yɔ gena mo. Sana kpɔ nye ŋkume ɖa. Kpɔ nye ŋkume ɖa. Ekpɔ xɔa ya ma. Ekpɔ xɔa ya ma. Ne me yɔ me ya ke do fɔ na na mo. Mega ge ɖe xɔa ya me. Me ya do fɔ. Mama me ya ke ku ma mblanyi vi ma de dɔme no afima. Ne me yo ŋkɔ na mɔ. Ekpo xɔ ya ma fia. Ne me yo ma na mɔ gage di. Ese me ne me yo fudo la ŋkɔ na mɔ gage de mu.

Sana, eva dzi akpɔ nye mekpɔ wò ɖi. Ne ko dzɔe, enu le afi akpɔ wa la. O Sana, Sana ƒo nu na ma. Sana manya bia mo ƒo nu na ma. Sana. Ɖoto na gunya ne ma se ŋkee wɔ ma. Ŋkee wɔ ma. Ɖoto na gunya ma se ŋkee wɔ ma. Ete tɔnti de meɖu nane ke kpɔ aɖe ko. Dɔme yi ko me le. Ema be ma wɔ yi ete be awo. Ema kasi ƒe ŋuti menye ma te la nyi nenye ma dogo la ƒame ne yi. Eŋu wò due ɖe. Wole be dada gana wònene ma gbɔgbɔ. Ko míatɔ na le zi ɖe ŋu. Ƒe míawo dzi ko dzɔ ɖo. Ko ahaja la dzia. Ɖoto esia. Mamu ƒo ge ne. Ye me gbɔ fia ko mamu ƒo ge ne esia. Dzidzɔ via. Ɖoto. Tso mi dzo. Ɖoto. Gbɔgbɔ na nu dunu. Ɖoto. Wezɔ. Yo la. Awo miefɔ. Miefɔ la mia miefɔ. Leke magba. Awo tso mi li mi. Asia me. Eh, mie fo ege to de. Mo fo. Ike ma kola asia ma. Ah. Ma kola. Do so so mi. Amo su bo da. Chu. Oh. Si si ana ya so gona na kama gana na ko. Oh, no no ma ko nye sifa ha lo sifa ma ga nyo. Ah. Ega gbagba ma ga nyo. Na na yi kata ma na kama se go mi ya mi wona cha kpo jijo. Ka va nye na na ke fio lo. Oh. De amegã sia ɖom o. Aa, tso. Wohã ne via ɖe ko hã nàkɔ ƒo xlã nanee koa, yi kui. Oh. Togbɔ be Korona nya ya de míexɔ eŋuo, mega, míegadodo ŋu nenema o hãa, oh, miɔ hã míyi mía tɔ shi ŋua o. Ayo. Ewoe megbedɔ wɔ. Ayo. Egake ɖe, meva aƒea me tsɔ, mele aƒea me o. Meko sena. Ko zana ɖe ke mi kɔ li mi li nyui mi li bliba nyateƒe ao ko dzime ko dada gã ne kuli na ne mo wa ko dzime ko na gunya ne fa abe nyaka ai me va tsɔ hmm. me bie ta o o be me li ko hɔnɔ ɖe exɔ godo avi fa blo blo blo nke dzɔ ha O, eŋua wo ŋbla na ŋu keke me va o. Dada gama le nana mawo ɖe. Le ko joy. Sana ko nya ɖo ni na ŋu ko ŋu vɔ ko va ɖo ŋu. Me be ao, ŋu sa me ɖeka wo nya tsɔ fia. Ma se dada ga tɔ ha. Ko nya ne he gbe fia ko va tsɔ mu ɖo ko a. Ma di me si ɖeka ma via o. Le ko joy wo kple sana. Se na ko nya aɖewo ɖi na ya. Ee, menye dranyɔ bɔkɔ koe. O, enye o, nyo kɔ ɖi nɔ fi ma ame ɖeka tɔ se ga tsɔ fi o, edze be na tɔ tsi na ame ɖe. O, dada ga, adre ma le mu. Wo ŋutɔ nye. Ine va tsia ɖe medo dre nɔ. Gboji ɖi la. Ine va nɔ nyi afia, medo dre nɔ. Mo gboji ɖi. Ke nya ke ma gblɔ. Nya bia se koe. Ehɛn, ma se o nya. Dada vi tɔe. Ma se o nya. O, tro mo ɖe gbɔ ya ma ga tro ŋkume asi bubu. Ewɔ be ɖe eɖoe kɔ hafi va. Gatutu mo lo na nye ŋutɔ mazɔ lo. Godzi ɖi la. Ɛhɛ. Enye nu yi dzɔ. Enya be sena fufu. Yi nya hã menya be sena fufu. Gake ɖe mele bɔ nu nenema o. Leke? Leke me leke wonye? Mele bɔ nu nenema o. Mele bɔ nu nenema. Leke wo le? Dada ga godzi ɖi. Menye bo mele bɔ nu nenema o. Godzi ɖi ko mia gbe dada vi tɔe. Ɛhɛ evɔ glo nya. Menya se. Ŋutɔ me gba kpɔ. Eŋgɔ gbe kpɔ nye ɖusi kple mia. Edzi la si o. Edzi le nye hã si nye. Nyɔnuvie, ŋhatɔ nyɔnuvie, ɖeko nàli, srã le fam blobloblo, ye mɔɖu ŋu o. Sennaɖo gblɔ na wo be, Enye ƒo ye ya dza fam blobloblo. Keŋkeŋ wɔ ni wo ŋutɔ ŋke nɔ wɔ ni. Yi ne va ɖe kpɔ cibi sena ŋua? Dada ga gbo dzi ɖe anyi la. Me be yi ne va ɖe kpɔ cibi sena ŋua? Wo he gblɔ na wo be, Enye ƒo ye nenema. Yi ne le ɖe ta le ɖe ta be, Wake up, eŋuŋum totototo va do ɖe gbɔnye a? Mebe mebiam be sena yi neva yi xɔxa afi ma ɖe ne kpɔe xɔxa o via fane ɖo be nyee ƒo ya. Sena be meɖu nu o ne ekpɔe yina be ne de ɖi ne ekpɔe na be ne de ɖi. Sena nyaga xoxoe ŋutɔ yi be kata efo fu enyi nuɖuɖu kaka de ŋme ne te me o ta ke me ɖe enyi kpli va la ta ne fi o kata fofua enye. Bodzidi kutu ko ɖe me la ɖe ŋu la.

Enye ŋua ka ade ŋgbe ne sena. Enye ŋuɖuɖu ka ade ŋgbe ne sena. Tena nyaga xoxo ya dze agba yi be wo ŋua fofo ɖe enye ŋuɖuɖu ka ade ŋgbe ne. Mega wina ŋgɔ ho. Mega tutu mo lo na nye ŋutɔ ma zɔ. Fike ne tso va fia ne tso va yi lo. Yi fia ne tso va fi va be atɔ susu na me ŋdɔ ya yi. Dada ga go dre yi ma gunya no la esia. Hmm. Enya be maɖeke tɔ mele zi ɖe ŋu hafi ne magblɔ se nya gblɔ nya nae se ne gblɔ ye vuvɔ koe wɔ ye ye vuvɔ wɔ tso na tso ne me tso ge nya me tso ge gbɔ ba go ne nya nya go na gaka si ŋgɔ hã ŋu nyo vuvɔ wɔ ego ne nya. Varsenya la.

Sana, le ko tsɔ dzɔe. Nuke dzɔ, nuke wɔm. Sana, nuke dzɔ, ƒo nu na gblɔ nya na mi. Gblɔ nya nam, efia, nuke wɔm. Sana, nuke wɔm. Anya be tso ŋtsi ŋtsi nyamaɖu naneke kpɔ aɖe kɔ. Oh! Ne medɔ le aƒe ma, ava nya be nyemegaka asi naneke ŋuti ne ye o. Oh. Eye mado go le aƒe ma ne nye ma yi srɔ̃ nye gbɔ. Oh. Leke ate wɔ ma le ka? Leke wɔ wɔ ma le ka? Meyi gbɔ míaƒo ŋu ado kpuie. Oh. Baba no esia. Baba no. Ŋti me le dɔme yi va da shi ɖe fifi nye me ɖu na ne kle gbɔ ɖe. Oh. Efu noa. Tso ŋti ŋti a. Teke ti wo ma le ka be nyo de menye nyo wo nye ne o. Nya nyo wo nye edzi vi kpɔ nya lu tso fu ɖe fu. Enye nyi wona me ne fu no me ɖu nu. Tekie wɔwɔ ma le ka? Oh, evietɔ nye dzidzɔ via esia, dzidzɔ via esia, baba no, baba no esia. Meyi gbɔ ado kpie, mi ƒomu ado kpie, oh, le kia gɔri ni wɔ ma la. Enye ɖe le asi ma gblɔ no. Enye gblɔ ma la no di eke nye mega gblɔ no. Enye asema. Megblɔm no be ɖe srɔ̃. Gake nye mefia be na nava kplɔ me aɖeke ko vɛ o. Mefia be nava kplɔ dzudzɔŋu aɖeke va aƒea me o. Mefia be nava kplɔ gbenɔla aɖeke va aƒea me o. Mefia be nava kplɔ ame ko. Medze ame yi ke ɖu nususɔ no. Ame ɖu nususɔ edzi mele no. Ame ɖu nususɔ ɖe wòate kpɔ dzi o. Ɛ? Medzi be nakplɔ ame yi ame ɖu nususɔ. Ne wobe ame ɖu nususɔ ese gɔmea? Mebe ame yi ke ate ŋu akpɔ dzi o, akpɔ viwo dzi no. Menye ame yi ke ko ado fu ko asi gbɔ o. Eɖo ŋku sena dzia? Mema dzi mele na o. Me ya dzi mele no ɖe. Ame yi ke kpɔ dziwo dzi mele no. Me yi ke kpɔ viwo dzi dzi mele no. Me yi ke ne do fuwo ɖe wɔtɔ agblɔ be ɖe eye do fuɔ, ado ŋutsu gbe yi dzi mele no. Memewo dzi mele no ye ma. Sena srɔ̃ ɖe, mea do fu sena ma ɖe, ebu na ma tsia ma. Eyo do fa ko drɔ, eshi ge ɖe gbe me. Ba da shi ne gbagba, nye me kpe kpɔ. Nye me ha ma dzi na wo. Me yi ke akpo wo, akpo dzi o. Ne fofoɔ tɔ ɖe ŋuwò nye ŋutsuɔ, do ŋutsu gbewɔtɔ si akɔ be ye do fofoɔ me ma dzi mele no. Gaɖu dze akɔ na vewò esia. Meɖe kuku no. Menyo la, menya, menya be menyo la esia. Ita ko baba ko dom mele no. Ẽ? Aʋa wònye wɔm nèle loo? Ne dziɖuɖua va ɖee, Ke ɖu fia esia meɖe kuku nɔ lé dzi ɖe ƒo enyonyo ge megbe dom ɖa ne Mawu be ɖe gɔwin ɖe fi ɖe sia ɖe ko le ɖe Yehowa ŋutɔ ne ƒe gbɔgbɔ tso dzi ne ko tso dzi fi sia fi ko le ɖe ye ŋutɔ ne va ye ŋutɔ ne gbɔ va be ɖe nu kpewo katã ɖe na do ɖa le agbe me nam gake te wo ɖe nya aɖeke meli megblɔ ge ni o. Eŋu evi na ɖu ɖe emi iko xɔxɔ gakɔ kpi. Ekpɔ ma, eme nye nka be dzitsi mo le o. Esia baba no, esia baba no, yiyi me tom ne le ɖe. Menya dadae menye, nye anyɔnue menye. Esia ne dɔ wum ɖe va gbɔ nye. Esia, xa ye mekɔ ɖuɖu nu ɖe nye kpakpuwo miaɖui. Esia, meɖe kuku nu, gbɔɖui na ɖe megbe dom ɖa ne Yehowa. Megbe dom ɖa ne Yehowa be Yehowae le dziƒo ɖe. Ewɔ ge nam. Mana ŋu nakpe mo lo. Menya be Godwin gbɔgbɔ ge, egbɔgbɔ ge. ye nye futɔwo ɖe woaɖu nukpa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Anye dziɖula esia, edziɖula nye ge godoo esia. Medetsi aɖe ƒom ɖe, mawɔ mato fufu aɖe ɖe ŋu ɖe, ne miaɖu esia. Hm, megatsi dzo ne dɔ wum ɖe, yɔm. Ne kpɔ be yi te va kpɔ ye ɖe, yɔm le fresedo ŋu, metɔtɔ ge esia. Bu ne mana wo naɖu. Tia. Babalo. Tia. Babano. Tia. Oh. Makplo ŋɔnu ne na bote tia kaba. Akpe. Akpe nolo. Anya sama. Anya ekplo ve mega kplo no kolo. Me mo nenɔ kpɔkplɔm vɛ ɖe. Nye me me me mo dzi me le na o. Enya se ma. Ekpo se na. Ema se na wɔ edo ŋkpem. Edo ŋkpem. Hein? Se na e le gbɔnya fia. Ena me va tsɔ zɔ ame bubu. Ame ina ba le. Ame ina be keme. Ame ina be awu me ma dzi me le o. Ɖe se na ɖeka ko ta. Dada ma ga dzɔ. Megadzɔ go ɖe. Megadzɔ go ɖe. Megadzɔ go ɖe. Eyo, nye hã mesi. Nye hã mesi. Ma esia mama va. Esia. Meɖo gbe ƒle genu. Meƒle genu. Meƒle genu. Esia. Ma yi ma va lo. Ŋgbɔ mo be nanɔ ma nanu gbɔ kpɔ. Megbɔna.

Godogodogodogodo. Mate ŋu va ko me míakpɔ ge kura o. Edze be nàkpɔ míe. Elabe míele megba sesĩe. Efo. Meƒe nu gbogbo ɖe va na wò. Ne nya. Eƒle nu gbogbo ɖe vɛ ne nya. Ee. Mama ɖi mama. Eye eye eye. Nye nye bebia ɖe. Ɖe vɔ. Mègavɔ̃ kura o.

Ame ɖe kuku lo. Evinya eva dzi ge le wɔƒe me eye asena ƒe nya edzɔ yi ta ko me va ɖo danye ne nya lolo hã ɖi enu ko kɔ gblɔ ni mo kɔ fia dze ni o. Nyɔnuwo mi nye ne mia nɔ anyi ɖe mia gblɔe abe nyɔnu nya ene. Ɖeviwo mu na ke nya mo lo. Aƒenɔ, enya edzɔ fia ʋu keke va ɖo gba. Eyi ne mlɔ anyi zã ma ɖe ŋku drɔe ma. Eyi ne fɔ ŋdi ka nye va do ɖe afia. Be ne miesu be ŋunye kpe ga, miebu be ŋunye kpe ga. Eŋu menye kpe ge o lo. Eŋu menye kpe ge o. Mana nanya eŋu menye kpe ge o. Ese me? Eŋu menye kpe ge kura o. Mi tsatsa ŋu nyawo gblɔ, enyawo gblɔ. Ese me nye me se mo. Menye, menye, menye, menye ame dahe yewo dzi me le le nye ƒome ame o lo. Ame dahe yewo mete vinye ɖe go. Nye dahe o lo. Ame dahe yewo mete vinye ɖe go. Yi te nye dada me va be ɖi. Nye nya a nye kpakple nye le nya abe nyɔnu tsitsi. Me gbɔgblɔm nɔ be. Ku ŋuteƒe ene. Tsɔ megbe ta lo. Etsɔ tae mi wɔ nu lo. Hesi dzo. Etsɔ tae lo. Nɔ dzɔ kpɔ lo. Me do gbagba me na. Vinye ma te ɖevi wo la. Ewu nye me susɔe dzi me le gba ma kpɔ kple ŋku lo. Nye me dzi ame da xe yo me ma kpɔ ŋdi ka nya ya wo lo. Amegbetɔ dzi bo wa la na mi la. Do gbagba me na.

Ne míalé nya abe nyɔnu, nyɔnu kple nyɔnu ene, ɖeviwo mu naneke nya mo, mu na ɖoko le gbɔdɔa me yim.

Leki, ɖeviwo ɖe, edzɔna ɖi, ke sena hã ɖe. Anya li anyi, anya li. Nye si. Eleki ma maga bia se na ta kuna ga wo reaction e ma. Eki ne ma gbe. Me re be se na de e. Me be li e. Oh, no ji gbɔm di la. Nana pe nya e ne ne ma no ma me nyo lo. Nke mo wo. Ba enya mo gne no gbɔgblɔ me no ji jɔ do na mo yi ma gɔ me ne ga je. Enye nya ka wo fia. Nka wo ji na te to si fia be yi mo wo wo me ne jɔ na. Enye mo we ne se na. Nyeme be mewɔm o. Etɔwò si ŋu wɔm gake ɖe. Ame ka gblɔ nèle? Ekpɔtɔ. Esia. Ekpɔ lé Naomi elé be ne Ruta. Hm, togbɔ be Rut menye via wònye o gake ɖe etso beléle tɔxɛ aɖe me. Agblɔ nya ma o la. Tɔtɔtɔ. Ne va aƒea me ye nèkpɔ senɔdɔ edzɔna mewɔm o. Esia be edzɔna mewɔdɔ ɖe kpɔ. Nui mekpɔ yi gblɔ mele nye si. Ke mekpɔe nyuie. Mekpɔe nyuie. Mekpɔe nyuie. Mekpɔe nyuie ta gagblɔe. Mekpɔe nyuie. Gagblɔe. Hmm. Ŋutɔ nya be nye kpakple wò koe. Hmm. Esia. Ŋke dzɔ fi eh, ŋutsuvia dada va be yeɔbie sena ta negbe.

Ye ŋutɔ yi me kpekpe ɖe ŋu be tsɔ ɖee ɔ nɔ fia ɖe. Menye menye wɔ kplɔ me da hem wo ɖo ne. Enya be enya be ɖo mahi etsɔ megbea ɖevi ma gbɔ na tsi ku be. Egba enya be menye vinye. Hm enya be menye vinye. Ame ɖe ƒe vi wonye le gbɔ nya. Ame ɖe ƒe vi wonye le gbɔ yi ta yi mele be na ko tsi ke ne be ne no ɖo. Ame ɖe ƒe vi ke ne ne ŋutɔ ye va ɖevi ma ɖe ɔ va dzi ma. Mama yɔ vi nɔ la. Ne ŋutɔ wo va ɔ va dzi be nye me kplɔ me da he ne yewo vi be ne ɖa. Awo me dzi ne ne vi nye.

Enya ya me, enya ya gblɔm mele no ɖi. Ɖo mìa nu ƒom abe ɖe exɔwo ene. Enye koe gblɔ ge. Enye koe te ake nu agblɔ nya ma nu. Ci ke ya nekɔ ne ɖevia be nenɔ mele eteƒe o. Ŋ, enye koe te nyateƒe to ge nɔ. Ye megblɔ ma, eya gblɔ mele Leke ete yi asiame? Ete yi asiame. Leke? Mede, me, me, mede. Wo ŋtɔ nye avɔ, avɔa medɔ yi tae me nya ma biam. Mebe mede la.

Egbea nye last day esia. Mese complain ma kpɔ. Nyemenya be ewoe nye ama. Ewoe ne one or two people. Fifla afia nye ƒe guy ne ewoe na. Yiƒe wu ma, me vɔvɔ mo. Egbe nye last day yi ke be me nya ma se ge no esia. Ne mega se nya ma ƒe type no le du ya me, mega du ya me nɔ go esie. If you don't want to live in this town again, ka wo level ma ƒe type ma ga kpɔ.

Sevo, Freedom, fifle afia, mía keta me yɔ mi ɖɔ, afi mi va ko distraction ya kɔ vɛ. Dila ɖe va, dila ke va, míaƒe chima, e travel gake egbɔ ɖe dila ya ta, ekɔ information na. Ta yi ŋutɔ hã le aware, ekpɔtɔ míaƒe nuwɔwɔ na, ta yi wòna menya, ta yi te me yɔ mi ɖo.

Ela dzia wo be ga le tsi aƒe me. Badistan kura me na me si be nyɔnu nya nyɔnu ge so ko va kɔ da ɖi enjoyment sɔ. Ta ha me le simple. Ebe yeah. Ta ga me zu mia tɔ. Ami akɔ change mia ƒe life. Ta boss pla ɖe ga ne ne mia tso eh, fika tso ga me la ba. Be mia do koko. Hotel ya ke le mɔdzi. Eh, le abe ne dogo le town. Ekpɔ hotel ma le mɔdzi ya.